zwoṱhe zwi amba u vha vhuṱambo kha bugu ya leventiko ya 23 vs 27 hezwi tshipiḓa tsha kadalo yo ḓidzima tshi hone tsho ṅwaliwa zwavhuḓi tsha ṱalutshedziwa zwavhuḓi ndi khou shavha uri nda vhidza muvhali a nga ḓo ri lengisa kha musi vhuṱambo vhu itiwa nga ḓuvha ḽa fumi na vhuṱanu ḽa ṅwedzi wa vhu-seven kana wa vhuṱanu na vhuvhili ndi zwe ra vha ri tshi khou ṱalutshedza hanefha mulalo kha we na vhathu vhona vhuṱambo vhu itwa eh, maḓuvha a seven kana a sumbe kana maṱanu na mavhili hovhu vhuṱambo vhu itiwa nga dzi 15 zwino dzi 15 dzenedzi dzi vha dzi holodei khulwane khulwane vhukuma ya vhatendi ine heyo holodei i pfi yom thuvu heyo holodei i to amba fhedzi uri ḓuvha ḽa u takala kana holodei ya u pembela u vhofhololwa ha vhaisiraele mulalo kha we na athu ona zwino hovhu vhuṱanzi ri khou vhu dodombedzela uri vhathu vha zwi ḓivhe uri u bva hafha kha vhuṱambo vhu no khou phethiwa kana vhu no khou pfukisiwa hezwi zwithu zwi khou tshimbilisa hani arali amen zwino hovhu vhuṱambo vhu itela u takala sa zwe ra vha ri tshi khou amba zwone ndi lini hune riṋe ra tea u ita vhuṱambo vhu sa vhavenḓa fhano venḓa mara ri kha lutendo ngauri na problemu Hu tshi itiwa zwiṅwe maṅwe a maḓuvha kana huṅwe hune vhathu vha kuvhangana hone vha tshi ri ndi zwifhinga zwa vhuṱambo, wa ḓiwana vhaṅwe vha tshi vha tshi ri a ni ngo kuvhangana nga ḓuvha ḽone, vhu funa itiwa nga Musumbuluwo, vhaṅwe vha ri nga Ḽavhuvhili, vhaṅwe vha ri nga Ḽavhuraru, na kha Paseka zwo dzulisa zwenezwo. Zwino ndi lini hune riṋe ra funa u ita hovhu vhuṱambo? Hafhanoni kha Maṅwalo. Malokwane na vhathu vhoṱhe. Haleluya! Ngauri khaḽenda ya fhano na ya afho he vhuṱambo ra vhu tumbula hone kana he a bva hone a dzi fani ngauri ya fhano ndi ya roma zwine vha nga zwi amba vhari ndi ya mupapa sa zwine vha khou vhona zwithu zwo dzulisa zwone maḓuvha a tshi tea u vhaliwa nga dzinomboro pfhi ḽa u thoma kana ḽa u ranga na ḽa vhuvhili na ḽa vhuraru vha wana hu tshi khou hono vha na musumbuluwo vhukati ha dzinomboro dza maḓuvha ndi zwo tshinyadziwaho hu tshi khou itelwa uri zwiṅwevho zwi tshinyale zwine khamusi vhathu vha si kone u zwi vhona Fhedzi a ri nga ambi ngazwo zwino ngauri ndo takutshela u amba ḓuvha kana nḓivho ya mushumo we ra kuvhangana ngawo. Mulalo kha wena athu woṱhe. Vhuṱambo hovhunoni ri tea u vhu ita khathihi nga tshifhinga tshenetsho sa vhunga maṅwalo o amba uri hovhu vhuṱambo vhu funa itiwa nga ḓuvha ḽa fumi na vhuṱanu ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili. Zwino vhu tea u itiwa khathihi, zwi si na ndavha uri ho itea mini, mara ri funa uri hezwo hu tshi khou itiwa vhuṱambo, hafho hune ha khou itiwa hone, ni a kona uri ri funa u vha ri khou ita vhuṱambo na khathihi na hanefho he vhuṱambo ha takuwa hone, zwi si na ndavha uri vhone vho no vha na badzhethe na kana vho no vha na tshelede, ngauri hovhu vhuṱambo a si nga ha badzhethe, ndi nga ha u elelwa na u vhofholowa. Mulalo kha u vhe na vhathu vhoṱhe. Haleluya! Zwi amba uri hezwo A zwi tsha dzhena kha vhuṱambo, mara vhuṱambo hovhunoni vhu itiwa nga nnyi na nnyi hanefho hune a vha hone a tshi khou ita vhuṱambo ha Yehova, ngauri ndi vhuṱambo vhu ambaho u vhofholola zwi re dzimbiluni dza vhathu na zwiṅwe zwoṱhe zwo vhofhiwaho. Mulalo kha wena vhathu vha hezwo ri ḓo zwi ṱalutshedza uri hu vhofhololwa mini vhunga mutshimbidza mushumo o ri ndi takuwe ndi ambe na nga u vhofholowa. Mulalo kha wena vhathu vhoṱhe. Zwino nga 2019 vhuṱambo hovhunoni kha ḽa Isiraele ho thoma nga dzi 15 dza ṅwedzi ono ḽa wenda u amba and then une ṋamusi afha kha riṋei upfhi ndi october mulalo kha wena athu one zwino hezwi zwipiḓa zwi ya vha zwi tshi khou mona zwi khou itwa nga uri um vho funziwaho zwikoloni vho funziwa na uri heḽi shango ḽi to rotate nahone nga fhethu hune hu pfhi ndi ka obit hune ḽa funa u tshimbila hone hu sa pfukiwe muthu kana hu sa tshimbili muthu hune ha to mona shango zwone zwino ita uri fhano musi hezwinoni zwi khou pfhi ni masiari nga huṅwe vho ḽivha ḽo kovhela zwi amba uri hezwo zwithu A zwi ri fhi problem hezwo ngauri ndi zwi itwa nga Mudzimu. Zwine zwa funa uri fha problem ndi zwine rine vhane ra zwi tshinya nga ngelekanyo dzashu kana na nga u humbula hashu. Mwalo khawe na thu. Hallelujah. Zwino hovhu vhuṱambo vhu tshi itiwa nga dzi 15 vhu itiwa nga dzi 15 kha ḽa Isiraele u swika nga dzi 22. zwi amba uri dza ṅwedzi hoyo we ra vha ri tshi khou amba zwi amba uri dzi 15 u swika dzi 22 ndi maḓuvha maṱanu na mavhili o no pfhi hu khou funa u vha tshi khou ṱhavhiwa vhuṱambo hovhunoni hovhu vhuṱambo hu na zwitengwa zwinzhi zwine zwa itiwa nga ngomu kha vhuṱambo honovhu vhunga zwiṅwe zwo no ḓi thoma vhunga zwiṅwe zwi tshi ḓo ḓi itiwa mulalo khovhe na vhathu vhone halleluya zwino hovhu vhuṱambo um vhu tshi itiwa ngeno kha riṋe ha ngei ri tshi khou ri ndi dzi 15 dza ṅwedzi hoyo wa vhuṱanu na vhuvhili fhano hu khou vha u dzi 13 dza ṅwedzi hoyo wa vhuṱanu na vhuvhili nolo kha wena athu hoṱhe zwino hovhu vhuṱambo fhano kha kereke ino ho thoma nga dzi 13 nolo kha wena athu hoṱhe hezwi vhone vha tshi khou ri vha khou ḓa fhano vha khou ḓo thoma vhuṱambo nga ḽa vhuṱanu fhano vhu khou vha ho no thoma vhuṱambo nga dzi 13 nga madekwana ngauri bivhili i kori vhu itiwa maḓuvha maṱanu na mavhili nga iṅwe nḓila a u khou khereliwa sa zwine vha nga zwi humbulisa zwithu uri ri tshi ya nga ḽa vhuṱanu zwi amba uri a si hone ngauri khou kherela ngauri vhu funa uri vho thoma muraho zwino hafhanoni yo thomiwa vhuṱambo nga dzi 13 nga madekwana musi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela vhuṱambo vhu vha vhu tshi khou thoma fhala malo kha wena athu vha haleluya nga iṅwe nḓila hovhu vhuṱambo musi vhu tshi itiwa vhu itiwa nga nzulele yaho ho to rala ngauri hovhu vhuṱambo a vhu kwamani na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa itiwa arali hu tshi ambiwa ngo vhofholola phuli kha vhuṱambo hovhunoni ha mishasha vhone vha amba vha ri U vhofholola phuli ndi zwa mulangamulala ngeno vha na phuli mbiluni yavho ine vho i fara nga mbilu. Zwi amba uri vhone a vha nga vhoni Muvhuso na u dzhena kha vhuawelo a vha nga dzheni ngauri hovhu vhuṱambo vhu amba u vhofholola. Haleluya! Hovhu vhuṱambo ndi ha ndeme nga maanḓa kha muthu muṅwe na muṅwe na uri sa khou nyaga u dzhena zwino kha u vhofholola mara hovhu vhuṱambo vhu na velu kana vhu na tshileme tshine ha vha natsho kha vhathu vhoṱhe vho tendaho Mudzimu. mwana wako awe na athu ona zwino ndi khou nyanga u fhedzise zwine nda khou zwi vhala nda ya khou vhofholola sa vhunga ndi tsini u fhedza dzi 15 dza ṅwedzi we ra vha ri tshi khou amba dzi livhana na dzi 13 dza ṅwedzi uno une ra vha khawo zwi amba uri hovhu vhuṱambo riṋe kha ḽa isiraele hu tshi khou pfhi vhuṱambo vhu khou thoma na riṋe ro vha ri khou thoma zwino hezwi zwithu hezwinoni zwi itelwa uri musi u tshi sedziwa zwiṱuku zwe mudzimu a ri zwi itiwe hu nga wana na vhone na tshithihi vha si thu tshi ita arali vha balelwa nga u litsha u tswa vha dovha vha balelwa nga u ya vhuṱamboni zwi amba uri hoyu muthu tsho mu fanelwaho Ndi zwiḽa zwine maṅwalo a ri ndi u kudzwa guyo mukuloni a isiwa ho mu fanelaho. Hovhu vhuṱambo fhano sa zwena ndi khou ambisa zwone ho thoma nga sonda ya dzi 13 musi ḓuvha ḽi tshi kovhela vhu khou fhela nga dzi 20 eh nga sonda musi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela zwi amba uri hezwi zwithu zwo dzulisa zwone zwino zwi ita nga u ralo ḽi tshi kovhela nga uri Bugu ya tsiko i khou sumbedzisa uri ḓuvha ḽi funa u ranga unga madekwana a hone. Mulalo kwawe na vhathu vhoṱhe. Zwa zwino vhone vha tshi khou ri ndi madekwana a Mugivhela kana ndi madekwana a Savhatha, bugu i khou ri ndi madekwana a ḓuvha ḽa u simula vhege kana a Sondaha. Mulalo kwawe na vhathu vhoṱhe. Musi vhone matshelo ḽi tshi tsha vha tshi ri ndi madekwana a Sondaha, bugu i khou vha i tshi khou ri ndi madekwana a Musumbuluwo, arali hoyu Musumbuluwo u tshi nga vha u hone Maṅwaloni. mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe fhedzi a ḓo vha madekwana a ḓuvha ḽa vhuraru a ri ri amen zwinoi um nga ḓuvha ḽa vhu-seven ḽine ḽa vha madekwana a ḓuvha ḽa vhu-eight ngauri matshelo u ḓo vha ri tshi khou ri ro fhedza seven days ri khou dzhena kha ḓuvha ḽa vhu-eight musi ḓuvha ḽi tshi dzhena thavhana

vho vhofhololiwaho-vho kha vhukuli he vha vha vho vhofhiwa khaho haleluya ralo kha vhe na vhathu vhoṱhe zwino ndi ngani uvhu vhuṱambo vhu tshi itwa nga october kha rine ndo no zwi ṱalutshedza uri vhu itwa nga october ngauri ṅwedzi wa october kha rine vha vhatendi kana kha rine ro tendaho uri kristo ndi mwana wa mudzimu ṅwedzi wa october kha rine ndi wa vhusevene mara kha vha sa tendi yo ṅwedzi wa october ndi wa vhuthene kana ndi wa vhufumi heḽi fhungo ḽo dzula zwavhuḓi a ḽi kho to semana ḽi kho to amba uri tshiṅwe tshifhinga zwi nga vha zwi tshi itwa ngauri khamusi muthu a vha si to dzumbululeliwa kana a si to zwi ḓivha uri ndi ngani zwo livhisa hezwo fhedzi heḽi heḽi heḽi ḓuvha kana hoyu ṅwedzi kha vhathu vhoṱhe vho tendaho ndi ṅwedzi wa vhusevene Arali u ṅwedzi wa vhusevene kha vhathu vho tendaho, kha vhathu vho tendaho uyu ṅwedzi, ṅwedzi wa u thoma kha vhathu vho tendaho ndi ufhio? Ngauri a ri ambi wa vhusevene ri songo vha vhudza wa u thoma kana wa u ralo. Mwalo kha vha na vhathu vho wa zwino kha vhone ṅwedzi wa u ranga vha mutendi, ṅwedzi wa u ranga wa vhone ndi Epureḽi, une hoyo Epureḽi kha shango ḽa vhathu vha hone kana haningei zwa bva hone ndi ḓopfi ndi ṅwedzi wa Nisani. Nga Tshihebheru kana nga Tshidzhuwishi tsha ano maḓuvha, fhedzi nga tsha kale u pfi ndi Avivi kana Abibi, ndi hune ha ṱhavhiwa ngawo Paseka zwivhidzoni zwoṱhe. Zwo fanela zwi tshi tou itwa nga u tou ralo ngauri ndi nzudzanyo dza Mudzimu dzo dzudzanyiwaho. Mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe. Haleluya! Zwino hovhu vhuṱambo hovhunoni ndi ngazwo vhu tshi itiwa nga hoyu ṅwedzi. Hangeini vhu tshi khou thoma nga dzi 15 u swika dzi 22, fhano vhu khou tea u thoma nga dzi 13. U swika nga dzi 20 ra vha ro vhambedza maḓuvha a ita 7 days ri roṱhe kha mutambo wonowo mulalo khawe na athu haleluya hezwi a si judaisimu ndi zwi ambaho mbofholowo zwino hovhu vhuṱambo ndo no ṱalutshedza vhunzhi ha zwithu hafhanoni u itela uri zwi tshimbilise zwone zwino hovhu vhuṱambo musi vhu tshi fhela vhu fhela nga sabatha khulu ine heyo sabatha ipfi ndi sabatha khulu zwino heyi sabatha khulu i tshi swika i vha i tshi khou isa vhathu kha ḓuvha ḽa u simula vhege uri vha kone u ḓo ri ro fhedza u ṱamba heyi sabatha khulu ndi heye rine ra vha ri khayo masiari na vhathu vho no bva kha dzi branch dzo fhambananaho ra kuvhangana hafhanoni masiari ra dzhenelela sabatha khulu ndi ine kha maṅwalo kha bugu ya nehemiya ha sumbedziswa tshipiḓa tsha uri Kha tshipiḓa tsha tshenetsho tsha musi hu tshi khou ya u khunyeledziwa, hu funa u rumuwa vhathu vha ṱuwe vha yo ka maṱari a miṱu na mitshevho na zwiṅwevho, hu kone u ḓa hu itiwe tshipiḓa tsha u vuledza kana tsha u vala. Mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe. Ḓombela muvhali a mvulele bugu ya Deuteronomio ya 31 verse 10. Ndi khou nyaga u amba nga mbofholowo, khamusi hezwiḽa zwo thoma zwi nga vha zwo lapfa u fhira mbofholowo. kana mbofholowo i tshi nga lafha u fhira zwone fhedzi ndi khou nyanga u ṱalutshedza nga mbofholowo uri vhuṱambo hovhunoni vhu na ndeme sa vhunga ri tshi vha funza uri paseka i na ndeme ngauri paseka nga nnḓani ho ḽela uri hu vhe na pasi ova ya lufu kana hu vhe na u pfuka nga nṱha ha lufu ri vha vhudzela uri paseka vha tshi ḽa vha koḽela uri musi murena a tshi ḓa kha vhone a kone u ḓo vha vusa ngauri a sa ḽiyo paseka ha nga vusiwi nga nnḓa ho vha funza uri zwi itiwa kha dzi burantshi dzoṱhe ngauri vha sa ḽio paseka vha ḓo pfhi a si vhathihi na riṋe zwi itela uri vhone vha tshi fa ngauri vha ḓo fa vha vusiwa zwino na vhuṱambo nga nnḓani ho fara mitshevho na u pembela na u takala na u elelwa zwe vhaisraele vha ita zwone vhu iteliwa hezwi zwine ra khou nyaga u thoma u zwi funza zwino ngauri hezwiḽani vha nga zwi pfa na musi vha tshi zwi vhambedza uri hezwi zwithu zwi tou nga ri zwavhuḓivhuḓi zwi tonga ndi zwa isiraele mara vhathu vhoṱhe vho kuvhanganaho fhano ngauri namusi vha tenda kha mudzimu ane namusi vha tshi mu vhana kha mangwalo vha ḓo pfa u tshi khou pfi ndi mudzimu wa isiraele vha funa u ita zwenezwo haleluya heḽi fhungo ḽi tonga ḽi yelananyana na fhungo ḽine musi vha tshi vhala nga mulanga muswa na mulanga mulala vha pfa haya mafhungo a tshi tonga sa mafhungo o no lemela kana o no kanganyisa mathina kha mulanga mulala ho fhelisiwa zwithu kana ho phunyiwa tshipiḓa tshine tsha pfi tsha tshi tshi hwelela vhathu mulayoni Tshiḽa tshine tsha ri arali wo pfuka tsini na mbevha, wo kumala u funa u ṋetshedza nga tshipiro mbevha kana tshutsha kana mbokoṱo. Hovho vhuṱanzi ha ambiwa u pfi, Ngauri ho ḓisiwa mbokoṱo khulwane, ndi Kristo Yesu, ndi hone vhuṱanzi vhune ho khou thuthiwa ngauri hu na tsho ḓaho tshi fhiraho itsho. Mara kharali hu si na tsho ḓaho tshi fhiraho vhupongwe, vhone zwi amba uri vha khou ḓi tea u dzula vha sa iti vhupongwe. Arali hu si na tsho ḓaho tshi fhiraho u lovha, vhone vha khou tea u dzula vha sa lovhi. Ngauri haya mafhungo a amba vhutshilo. Kha bugu ya Jakopo a tshi amba uri hu na zwithu zwi no pfi ndi milayo tshihosi na zwithu zwine hezwinoni zwi tshi khou vhaliwa zwa vha zwi tshi vhaleliwa uri vhathu vha zwi pfe uri hu tshi khou tshiliwa muthu u a ḓifuna vho u tshila sa muthu o vhetshelwaho mulayo kana vho itaho mulanga ende mulanga ndi u langana ra ri ṋamusi ri ḓo ṱuwa mushumoni nga ṱireni ya ya ya ya naini kana ya eight muṅwe a ḓi amba uri anea 80 ndi nga si i fare kana a ri nambe ri ṱuwa nga ya wani vhathu vha pfesesana vha funa ita zwezwo mara hu tshi ambiwa nga mulayo tshihosi a si zwine zwa kona u ambedzanyiwa kana u khantseliwa nga muthu ngauri ndi zwi ambaho vhutshilo ha muthu ha ḓuvha na ḓuvha mulalo kha vhe na vhathu halleluya

haleluya ndi khou vhona uri ndi nga vha nda pandeliwa hafha kha pulpiti um ndawo vha fara nga mbilu afho zwino uri ndi vhe na murena hafha ndi musi ndo vha vhaleliwa nda fhedzisa itela uri zwi tshimbilise zwone then zwino kha kha ri tende uri eh, ndi ḓo ndi ḓo isa phanḓa na uvho vhuṱanzi vhemutanga a songo diniwa o ḓi awelela ngori vhathu vha diniwa vho ḓi awelela vha ṱavhanya vha sinyuwa ngauri kha yo vhono vha na na murungo wa mabono zwino a tshi khou ḓi vha na zwine a khou dobedzela zwi amba uri ha sinyuwa murungo a ri kha yele maḓuvha a nga ḓo a nga ḓo vha somba muthihi zwino a ri vhale kha bugu heyo ya ya deuteronomio ri wane muṅwe muvhali a mpfarele bugu heinoni ya

ha ha ha lwa vhuraru ndi vhuṱambo vhune vhu tshi itiwa eh tshithu tsha u thoma kana point number 1 ine na ṋamusi nga lwa muya i khou ḓivha ya ndeme ndi uri vhu vhuṱambo ho iteliwa u vhofholola mwalo kha wena vhathu haleluya hovhu vhuṱambo ho iteliwa u vhofholola kana

tsha vhuṱambo ha mishasha tshipfi ndi tshifhinga tsha u vhofholola mulalo kwawe na athu wote haleluya hu na vhathu vho vhofhiwaho mara vha sa zwi pfi uri vho vhofhiwa ha vha na muthu we a vhofhwa a ri dzhele ane vhone vha tou zwi ḓivha na uri hoyo o vhofhiwa nahone ya nga punyuki mara bivhili i kori hovhu vhuṱambo

vha loka wena vhathu vhoṱhe Amen. haleluya zwi amba uri vhathu vha khou funa u vhofholola zwino arali una muṅwe o vhofhaho muṅwe pfundo ḽi nga vha ḽo vhofhiwa nga ndaela ḽi nga vha ḽo vhofhiwa mbiluni vho to mu kwatela kana vho mu fara nga mbilu hoyo muthu u funa u vhofhololiwa ngauri ṋamusi ndi vhuṱambo ha u vhofholola haleluya mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe arali hu na muthu we vhane vha mu vhofha vha ri hoyunoni ngoho zwa vhukuma kuma ndi nga si tsha dovha nda amba naye vhutshiloni hanga ndi vhuṱambo ho vhofholola ṋamusi kha vha vhofholole ngauri vha sa vhofholola vhuṱambo ho swika ha u vhofholola na vhone a vha nga vhofhololiwi amen a ri vha misi vhaisiraele vhoṱhe vho ḓa u vhonala phanḓa ha yehova mudzimu wavho fhethu afho hune a ḓo hunanga mm. misi yeneyo u huwelele vhaisiraele vhoṱhe milayo yenei vha i pfe vhoṱhe hezwi zwithu zwi funa u funziwa musi vhathu vho kuvhanganisa zwezwi vho ḓa hafhanoni u kuvhangana kha tshipiḓa tsha uri vhathu vha funziwe zwa u vhofholowa u kuvhanganya vhathu vhoṱhe vhanna na vhasadzi na vhana mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe Amen. hu na vhane vha tshi vhala bivhili kha bugu ya 16 vhe 16 vha pfa bugu i tshi khou ri ndi luraru nga ṅwaha hune a pfhi vhanna Muthu a vhuya a vhudzisa uri ndi ngani vhasadzi vha songo ambiwa, zwi amba uri vhasadzi a vho ngo tea u dzhenelela vhuṱambo. Wa wana he pfunzo i tshi funziwa, zwino bugu i khou ri, Inwi na vhafumakadzi vhaṋu kana na vhasadzi vhaṋu na vhananyana vhaṋu na vhana vhaṋu na vharwa vhaṋu na vhoṱhe vha funa u kuvhangana hafha fhethu he Yehova a hu nanga uri vha kone u ḓo funziwa hovhu vhuṱanzi. Mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe. Nga iṅwe nḓila, hovhu vhuṱambo vhu khou ṱoḓa muthu muṅwe na muṅwe na muṱa wawe a hone uri vha kone u funziwa. haleluya hezwi i tshi amba uri ndi hune vhanna vha funa u vhonala i a zwi ḓivha zwa uri muthu a vhuya pfhi ndi munna u ḓo vhonala na ane a tshimbila naye a zwi konadzei zwi amba uri kharali vha munna vha vhonala vho sia muṅwe hu na zwiṅwe na zwino haleluya zwi amba uri hu tshi pfhi vhanna vha tshi vhonala Ha ambiwa nga vhanna fhedzi, zwi khou ḓivhiwa zwo pfi vhanna hafhanoni a vha sokou vha vhanna vha si na miḓi. Zwi amba uri miḓi yavho na yone i ḓo funa u vhonala ngauri arali tshi ha vhuya ha takuwa ṱhoho ya tshidimela na hezwi zwi re murahu zwi funa u tevhela zwi tshi ya haningei. Zwi amba uri arali tsha takuwa tsha sia hezwi zwi re nga murahu, zwi amba uri hu na muṅwe o dzhenelelaho nga namba a tou vha o tou hakulula. Haleluya! A ri vha. na vhatsinda vha re miḓini yau zwi amba uri kori na vhatsinda vha ri miḓini yau vha funa u vha hone ngauri havha vhatsinda vha tshi dzhenelela vho vhuṱambo vha vho dzhenelela uri vha vhofhololiwe ngauri muthu a vhuya vha mutsinda i si eḓa vha o ḓa nga zwa vhupuli o tou tholiwa haleluya arali vha na muthu a no shuma muḓini wavho wa vhafunzi hange u lela ṅwana hoyu muthu a vhuya itiwa vhuṱambo ha mishasha ho vhaliwa ma- miṅwaha ya 7 hoyu muthu u pfi makhadzi hafha muḓini okay kana ha pfi mane kana mme muhulu kana makhulu wa vhana anti ee ha tsha pfi ha tsha pfi vhone vha mushumi ndi khou amba nga mulayo wa mudzimu u amba u vhofholola arali vhathu vha tshi khou ḓi funa u dzula vho vhofha zwi amba uri hezwo ndi zwo sa ḓo vha dzhenisa kha vhuawela haleluya mara vhuṱanzi ha vhukuma ndi ya uri hu khou funa u vhofhololiwa maloka vhe na vhathu vhoṱhe haleluya zwi amba uri arali hu na muṅwe muthu o vhofhaho muṅwe nga ndaela a nga vha wa mufumakadzi vha wa munna vho to mu vhofha uri a songo ṱuwa kana a ḓi dzula a tshi ita zwezwo zwi amba uri vhone vha khou funa u vhofholola arali mbingano ya fhela haleluya a thi ri uyo muthu o vhofhiwa tonge iḽa ḽi khou tou bvumeliwa zwavhuḓi mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe haleluya zwi amba uri na vhaṅwe vho vho ḽisaho vhanna vhavho vha ḓo ya vha itulula vha vhofholola uri hoyo muthu a vha akuli zwino kha ḓi tshimbilelevo o vhofholowa mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe ngauri hovhu vhuṱambo ha swika vhone vha sa vhofholole vho omisa ṱhoho haleluya zwino hovhu vhuṱambo vhu khou iteliwa u vhofholowa vhathu vhoṱhe vho vhofhiwaho haleluya vhathu vho no bva kha mashango a seli vha tshi swika hafhanoni vha na miṅwaha yo kaliwaho ya fumi uri vha kone u ḓo wana dzibasa ndi vhofhololiwe mara kha wena athu mara kha vhone muthu a swika a nga fhedza 15 years na 10 a sa wani eh, nomboro ya vhuṋe yori u no vha wa hafho kha vhone haleluya Amen. arali hu na muthu a re na mushumi wo lisa kholomo a tshi bva huṅwe kana a tshi tou bva gai zwi amba uri ha vhuya ha fhela tshifhinga vhuṱamo vhu vhu tshi swika na mi na dziphesenthe dza muholo dzi funa u gonya ngauri hoyu muthu ha tsha tea u vha phuli nga nḓila ye vhone vha mu dzhia a ngayo hovhu vhupuli hovhunoni vhu funa u fhela mulalo khovhela vhathu haleluya ngauri hovhu vhuṱambo ho iteliwa u vhofholowa ho iteliwa uri dzimbilu dza vhathu dzi dzi dzi gude u pfela vhuṱungu na u vhofholowa malokhoyo na athu arira vha ipfe vha ḓifunza ofha yehova mudzimu waṋu hupfi muthu a sa vhofhololi ha ofhi yehova vha tevhedze vha ite zwone zwine mulayo heyi ya amba na vhana vhaṋu vha sathu i ḓivha vha ḓo i pfa mm. uri vha ḓifunze u ofha yehova mudzimu waṋu misi yoṱhe zwino hu tshi ḓiwa vhuṱamboni hezwinoni vhu tshi itiwa hu tshi pfi u ḓiwe na vhana hu khou itela uri na vhana vhaṋu vha si thu funziwa milayo yo ofha yehova vha kone u ḓo funziwa milayo yo ofha yehova malo khavhe na athu haleluya a ri fhedzi eh, vho dzula kha shango ḽine ni tshi wela mulambo wa yorodane na ya khaḽo ḽa ḓuvha ḽaṋu yehova amba na mushe a ri zwino ḓuvha ḽau ḽa u fa ḽo no vha tsini a ri ḓo vhala deuteronomy 15 vs 1 arali i tsini 15 vs 1 hu tshi fhela ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili ni ite vhuṱambo ha u vhofholola hu tshi khou dovholosiwa vhuṱanzi hu na vhuṱanzi ha mulayo wa u vhofholola kana u ambaho mbofholowo zwi amba uri that's why ri tshi khou ri hovhu vhuṱambo ḓuvha ḽa hone ḽa dzi 15 ḽa u thoma kana ḽa fumi na vhuṱanu ḽi pfi ndi holodei khulwane ya u pembelela uri vhathu vho vhofhololiwa halleluya Amen. zwa zwi tshi kombetshedza uri na muthu o tholaho muthu u linda tsimuni henefho hune a khou linda hone u funa u vhofholola muthu we a mu thola halleluya habe vhathu vha nga sokou pfa ungari zwithu zwa dzipuli hupfi ndi zwa isiraele ano maḓuvha zwi tsheo A thi ri ri na vhashumi, avha vho vhathu vha re na zwiphaza hafha na zwimakete vhane vho sia vhashumi vha tshi khou rengisa masimba na zwiṅwevho. Hu khou pfi hoyo muthu u funa u vhofhololiwa. Vha wane hoyu muthu hu tshi khou ewa Savhathani kana hu tshi khou ewa gerekeni a tshi amba uri kha vha sale vha tshi khou rengisa ḓo vhonala i tshi bva. Hoyo muthu zwi amba uri u khou ḓi funa u ita vhaṅwe vhathu dziphuli. hoyo muthu kha gude u vhofholola haleluya Amen. zwi amba uri dziphuli dzi khou ḓivha hone ṋamusi henefha kha riṋe nga nnḓa ha phuli yo vhofhiwaho nga ngeḓane zwi tshi vhonala hu na phuli ine muthu avha o i vhofha nga mbilu vha hone vhathu vho vhofha vhawe nga mbilu uri mugede a nga si bvelele ngauri o nyita tsha uri hoyo muthu kha vhofhololiwe haleluya

haleluya uri zwiṅwe zwi tshimbilise zwone zwino hoyu mulayo u amba u vhofholola u kwama nyi na nyi a ri hone vhukati ha ḽino dende na si hoho zwi a mu kwama zwo vhofholola u ḓo tou uri a nga ḓo wana ane a ḓo mu funza a ri vha mulayo wa u vhofholola ngoyu muṋe wa mulandu we a adzima wa hawe nga a vhofholole onoyo we a ḽa arali hu na muthu ene o kolodisaho muthu tshelede a ḓi wana a tshi khou i vhila heyi tshelede i sa badeliwi kana i sa lifhiwi ha vhuya ha fhela maḓuvha hoyo muthu u khou pfhi kha mu vhofholole haleluya Amen. a thi ri uyu arali a koto litsha u badela nga khole u na mulandu wa wa wa vhutswotswi kana wa wa u zwifha zwino vhone vha songo dzhena kha mulandu wa muṅwe kha vha mu vhofholole Vhangana vho vha vha khou mu vhofholola uri kha ṱuwe a kumedziwa Saṱhane kana a isiwe hanefho hune a nga kaidziwa vhathu vha songo lugaho hone mara mafhungo ndi a uri vhone vho mu vhofholola haleluya mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe a ri na mulandu wa muthu vho gabara kha vhofhololiwe arali hu na muthu we vha- we a ḽa mulandu kha vhone hoyo muthu kha vhofhololiwe arali muthu a na tshithu tshea lomba bivhili buguni ya exoda i khou sumbedzisa vhuṱanzi ya uri arali wa hau a ḓa a- a- a- a koloda tshithu ka- kana a dzima tshithu a wana u si tsha lifha u vhudziswi ka muḓini wawe dzhee nguvho zwi amba uri u nga ḓi swika wa dzhia na bodo hafhaḽa muḓini wa ṱuwa nayo mara hupfi u funa u dzhia bodo ine a i shumisa mara bugu i kori arali ḽavhuya ḽa kovhela oyo muthu a si tu tevhela a ri yo wei vho dzhia bodo yanga yo bika vhananga vha ḓoḓani kha vha dzhie mali yavho zwi amba uri hupfi hoyo muthu u khou litsha ngauri u tou vha a si na tshine a nga vha lifha ngatsho vhone zwi amba uri vhone kha vha humise thundu yawe zwi amba uri arali a vha fhulufhedzisa uri zwezwo ndi tshi i wana vha vhona a sa i wani vha funa u mu vhofholola vhone ndi fhungo ḽi ambaho lutendo helo haleluya hovhu vhuṱambo ha mishasha vhu khou itelwa hezwi zwine vhathu vha sokou humbula lupfhi ndi luraru vhu khou itelwa u funziwa vhathu lutendo uri hovhu vhuṱambo vhu na zwithu zwine zwa pfi nga lwa muya ndi u hangwela kana u khathutshela bugu i tshiri mashudu vha khathutsheli hovhu vhuṱanzi hovhunoni ngauri ha vha khathutsheli na vhone kha bugu ya mirero hu na vhuṱanzi kha 11 vesi 24 hune ha amba uri mukela vhaṅwe na ino ḓokeliwaho mashudu vha khathutsheli ngauri vhane vha ḓo fhumudziwa ndi vhenevho a u nga ḓo fhumudziwa muthu a sa khathutsheli zwino arali hu na muthu wa vha kolodaho vhone vha vha vha sa ṱoḓi u mu pfela vhuṱungu na vhone vha na tshikolodo habe u ita zwivhi ndi tshikolodo tshino funa u lifhiwa zwi amba uri vhone vha sa lifhi tshikolodo tsha zwivhi tshi ambaho u lifhiwa nga lufu mara vha tshi khou- vha tshi khou- vha tshi khou- vha tshi khou tambudza muthu o no khou vha koloda mali ine na nga muṅwe ya lifheliwa ende habe tshikolodo tsha zwivhi a tshi lifheliwi nga muṅwe mara vhone vha khou vhila tshithu tshine na nga muṅwe tshi nga ḓa tsha lifheliwa zwino kha vha vhofholole a ri fhedzi a songo tsha muvhila arali ewa hawe wa lushaka lwa hawe ngauri hu huwelelwa vhuṱambo ha yehova ha u vhofholola Mm, hu pfi a zwi sa- a zwi tsha vhiliwa Mm, arali a muthu a kusili mm. a nga muvhila hone zwe a- zwe wa adzima zwa wahaṋu nga zwi vhofhololwe zwi bve zwanḓani zwau ndi uri hu si vhe na mutshinyali vhukati haṋu ngauri yehova u ḓo ni shudufhadza nga ngoho kha shango ḽine a ni ṋea na vhalala vhathu vhoṱhe hupfi ovhu vhuṱanzi ha u vhofholola vhu khou iteliwa uri hu songo vha na mutshinyani vhukati havho zwi amba uri kharali vhathu vha ḓikoloda na tshelede kana vha fana mali vha wana vha tshi vhilana vha khou ri muṅwe a ḓi dzula a mutshinyani hezwinoni a zwi ṱoḓi rizini ya uri o to koloda a tshi khou zwi ḓivhana uri ndo ndi ḓi ṱoḓa murahu ngori heyi ndi rizini ya sathana vhathu vhoṱhe vha re na lutendo vha funa u ṋea muthu vha tshi ṋea bivhili i khou sumbedzisa uri hezwinoni arali wa vhuya wa ri u tshi khou humbeliwa mali u pfhi u tshi ṋea muthu u songo mufha wa ri kha i vhuye yo beba ni kana yo anda u vha u tshi khou mu ṋanisela muhwalo ngauri u vhuya ḓa a lomba mali kha iwe u khou amba uri ndi khou kundelwa a thina haleluya hafhanoni a thi khou ṱoḓa u amba nga nga umatshonise ndi khou amba nga vhathu vho humbela kana vho koloda ee zwino ri khou amba nga vhathu vho no koloda uri a vha mphe vho handirerana ndi yo renga mugayo

lwone lu amba nga u rali mm. zwino ini na na laṱa yeneyo nḓila na ita zwe nda zwe nda wana zwo luga mm. ni tshi huwelela na ri nyi na nyi a vhofholole wa hawe mm. na vha na vhofha wonoyo mulanga ni phanḓa ha nga nḓuni ine dzina ḽanga ḽa buliwa khayo Na dovha na, na shanduka na nyadzisa dzina ḽanga, noṱhe na humisa dziphuli dzaṋu dze na vha no dzi vhofholola dzi tshi zwi funa, na dovha na dzi ita dziphuli dza vha.

ngene manuele wa skipper vhathu vhashu ndi kombela uri ndi ndi vha eletshedze hezwi zwithu hu na hu na vhanna vha ngosha hafha. zwino ngosha dzi nyaga ri tshi khou dzi imba roṱhe ro vuwa muyani wa mudzimu rine ri na maḓuvha no lingana mavhili ri songo eḓela zwi amba uri u bva ḽa vhuṱanu mara vhone vho swika zwino kana vho ḓa hu si kale hafha vha khou nyaga u vhonala vha khou kumedza kha vha zwi vhudza uri a thi nga kumedzi muyani wa mudzimu zwi amba uri wo mushumo uyu ngauri hezwi vhone vha tshi kumedza vha khou vhisi- vha khou vhifhisa vha khou vhifhisa vidio ino khou dzhiwa ngauri vha khou eḓela zwi amba uri vha pfa vho na khotso kha vha takuwe vha eḓele nga foni so longa vhavha vha sa ri iteli phosho ndi nga si lwe navho nga hezwo mara arali vha takuwa ra vhona vho no ita kereke iṅwe ngei nnḓa ndi zwone zwine zwa ita uri ri lwe navho